Ná fie hɔnom ade asɛm na ɛyɛ a na w'ase no ɔka. Ɔnka hwee nkyerɛ no. Ɔba na ɔkye a na ɔne me wife no adidi nkɔmmɔ a na asɛ me wife no ɔbɔ bobɔ no ara tipaa na ɔkɔ. Bɛrima ba fie na wo bɛrima ate hɔ, wo ne ɔyere na ɛte hɔnom na bɛrima foforɔ abɛbɔ ɔyere to na wabɔ no na ɔmudi a ɛnyɛ nsini, wokɔ a ɔmpena hɔ nka ɔbaa waware deɛ. Bɛrima a ɔyɛ w'adamfo, wakɔ ne mpena hɔ a, ɛfa wo ho bɛn? Na wo kunu te hɔ nom se, Ɛɛ, worekɔ mpena hɔ? Na sɛ ɔtwe kora a, ɛhɔ woanhu sɛ na ɔretwe kora? Mpakyɛ, manhunu da. Enti bere bɛn na wuhuu sɛ bɛrima no ne ɔyere wɔ hɔ? Ada na mihuiɛ, na ada na mekɔtoo sɛ ɔne bɛrima no hyɛ dan mu a waworɔ ne ho a Kwasi Agyeni da akonnwa mu a ɔno nso aworɔ ne ho nyinaa da ɛɛ ɛɛ ɔde ntoma sɛ fam a ɔda so no. Saa da no na megye diiɛ sɛ Sɛ ayɛ no mpena ano no. Na wɔne no hyɛ dan mu hɔ. Na sɛ ɔpieeɛ ɔse ɔkaa sɛ ɔno deɛ ɔnyɛ mmɛmasɛm, ɔnyɛ basabasa. Enti wogye no di. Nti ɛbaa no sɛ na ahu, obi na ɛka kyerɛɛ wo sɛ papa no ne wo yere twe mpena anaasɛ wo ara na aduadua mu tetɛtetɛɛ wɔn ara ɛkɔtoo wɔn wɔ agorɔ no so? Mpaakyɛw, obiara anka ankyerɛ me kɔpem da a mekɔɔ dan mu a mehui sɛ Ɔde ntoma sɛ fam a ɔda so a bɛrima no nso da akonnwa mu a ɔhwɛ no. Nti wɔn ka sɛ, ah, Kwasi Agye, eh, mafia nti deɛ wɔayɛ yɛ yɛ. Mhm. Ɔse, ah, gya m'asɛm, ɔhɔ ɔdi m'atɛm. Ɔdi m'atɛm sɛ. Asɛm bɛn na ɔkae?
Ɔka kyerɛ me sɛ memfa me sɛ mfu mfiri ɔnko no. Ɔkaa sɛ, ɛte sɛ me a mesɔre a matwe mpena atwe atwe atwe. Na me sɛ, ah, nti deɛ woyɛ yɛ yi a waworɔ ho a woda hɔ yi a Akwasi Agye hwɛ wei, enti ɛyɛ? Ɔhɔ didi ma atɛm nti hɔ. Nti ɔhɔ nyɛ action biara. Bɛma nyɛ action biara. Eii Joe. Wakɔto sɛ ɔyere aworɔ ne ho bɛɛma te ne nkyɛn meka sɛ ɛsesɛɛ so koraa na asɔre gyina so werɛ nkyɛn na oyere nso so deɛ abrem brem gyina gyina hɔ sɛ mehu yɛ manka no hwee wadi matam. Fa kyɛ sɛ hɔ no memfiri kɔ mmɔ na mbusuani bi ani hɔ. Etu bɔ ne maame ho amaneɛ. Saa tam ne maame na waka baabi. Na abusuafoɔ wɔni busua. Ɔbusua abusuafoɔ no ani deɛ kɔsɛ gye yɛ nyinaa. Wɔn ani tua. Wɔn ani tua de akɔsi agya yie nyinaa. Wɔn ani tua so abusuafoɔ no obiara ntumi anka hwee ankyerɛ no. Ah!
Joe bɔkɔɔ deɛ. Mpakyɛ ae.
Eti ɛno ara ne sɛ na atew na ɛba ne sɛ na ɛsɛ deɛ ɔtu firi fie hɔ. Esiane deɛ sɛ ɛɛ wɔbɛka kyɛm sɛ Nkora no yɛ ne mma, ɛyɛ ne mma. Hwan na ɛsɛ nkora no yɛ ne mma? Wo mma nnan no a wo ne wo yere aware eighteen solid years no, ɔse ɛyɛ ne mma. Nidie wom, na magyi me nti na me ware me yere no, ɔbɛdi no. Joe, kasa kɛse, mente wo nka. Nkora no, nidie wom, nti magyi me, menyi me ya, ka me nware me yere ama ɔnni no. Kwasi Agyei na ɛkaa saa?
Mpakyɛ ae. Hmm, na sɛ wokɔtoo no woanyɛ hwee, bɛɛ de ɔnka saa asɛm no nkyerɛ wo. Enti koraa no, ɔse wɔn nyinaa yɛ ne deɛ anaasɛ ebi na ɛyɛ ne dea? Ɔse ne deɛ wom.
But wankyerɛ dodoɔ a ɛyɛ ne dea. Ah, nti me mma gyi me nti ɛna meware, meware me yeyɛ ne ho adeɛ no, ɔdi no. Panin no wɔ sɛn?
Panin no wɔ sixteen years.
Ɛna deɛ ɔtwa toɔ wɔ sɛn? Ɔno nso wɔ nine years.